vanhu vakurohwa mari mudzimbo hafe yakoma haa ndakazotongoona chinhu wani kuti anodyiwa hatauri chokwadi chachiya chinye chitongori chipumumumu chine voice mm, boys apa tata risk apa boys apa ah, kupasaona na back pass apa munenge akavhurira option anga ari magwaya kavapi haa ah, kuna bhori rakadaro gaya wazoona here mudhara uyo anga kuti will you marry me uyo anga kuda kutondikisa ka apa anga akatinta zino nekenya

Ah, boys manje maavhu amaipiwa achadzosereka here ah, itori added advantage ani takatowapfimbikira angasiri kutinyika kaya ah, fe yakakoma iadded advantage kaya handi iwe anofanira kungomatengesa akaibva here plus akutotinyika kaya kutonge mabhora asina mweya izvo tatovaitira business tatovafambira kumberi ka but atogona ah, kusimbisana hedu boys but mm. yebhekazini boy here iyi ah, boys yaiko iyi iri kutambira bhora kubhekina faso saka tatowana bhanzi ka but haana boys ngatisatonge tati neimwe option ka masurvival skills mm, but haapawa tamba iri mukati umo severo chazosunga chikumba ukatadza kuchisunungura ah, unozvitena sefani ka unozviita dhonza apa mm, hafeya boys zvikumba zvadividwa mukatumbo izvi chimwe chaiswa kuleft wing chimwe chaiswa kuright wing apa zvadikitira ha iyo ana boys iyo ana boys vaya vanombo iyo bo here vanenge vachiita nayo mm, boys masina abheke ikaya boys bo here hako mapundo hako mapundo ha tikwanise kungoita zvinhu zvacho faster faster here tigare tangobuda muzoni rinori ha tangopisa hembe dzacho because handitombonakirwa kana kawani but wemufana handiwangu achimbotaura zvekuti masurvival skills here wakuda kubuka dhiri futi apa ndiyo only way out nyangwe mukati survival skills boys munhu angati apedza kutamba bhora nestars obva enda padheni futi akaipfeka boys apa ndakutenga ndiri kutamba zvinyauka boys naye takarove aiwa allright lese ini ndasangana neni ndakadai so ini ndakarova ndakarovai ndiri nini ndasangana neni futi haa ndaizvifendesa haa feya pawa kutaura feya dai inini ndiri nini chaye chayeka ndauya ndichida kuita shamwari yangu inini ndichiti ndida kuita shamwari yangu haa ndairamba kutamba neni because handingaite kunge inini ndisiri ininini Ah, fair.
Mese mukutange musirimi. Hey, hey, hey, vakomana. Mari yangu apa, mari yangu. Kasire, kasire, nduda mari yoda unohodha izvezvi. Oh, oh, ana boys. Maipi wakaziya sei kuti pane downstairs pana? Pa, hausiri iwe here wakachuna. Face yako ndoiziya kana une chipande. Ah, naiwe pundu. Hausiri right pass apa ne train chinotisa ku Mozambique naiwe. Ah, mepi, ndobaya kana. Isitemi kuti izvezvi. Koma pundu. Hanti mukoni amune mchita makuchongoti hanzi ndini ndakamerura apa muri makaisa plan yedu kumamero haa musete iyoyo manje mabva mabatwa nevhaa haa iwe pawa vhasiti vhasiti chiko ndikuda mari yangu apo maybe maybe sva zimhandu hoo makunditi svasva ndati wahukuka manje ndonotodedzera izvoiso orit orit orit maybe vhurai one chigero chiri kuleft pasaidi pechibox chebvudzi apo mune 5 dollars irimomo haa iwe 5 dollars pamari yangu yese iyaiya e myp myp myp chiu mukuona box riri pasi riri pasi pechidrowa chandoisira chigero irani mukarimuvha mukarisa pasaidi pane buri riri papo muburi imomo mune kagaba kespirit pasi pekagaba kespiriti pane bepa rakawaridzwa ipapo ndo rakagara kagaba ipapo eh, kagaba ikako mukadira spiriti rikanyorova richaboka then mamatora inoti pamutsvairo uri pasaiti pedhoo mobora nekauzwa ipapo mune tambo iri mukati imomo mukaisvuwa mukaisvuwa muchaona kaplastic kane mari musazotora yese hanti i akoma zviri zvemari here izvi hazvisina juju mukati here izvi Mm, nangu anchaje mari yenyu oh. haa ah, ndomboti kubhora kune secrecy zvangu ka but haa ah, kana mateam list yavanozopublish kwambepo wani aa ah, kumapundu ndizvibhora rezi Ah, matema amuri kurova aya ah, muri big player sakento panyasa big bullets ah kutora mari shoma kudi kwacho this time ndogara ndatora mari yakawanda kuti rayeni zvinhu zvamuchazokwereta kumberi dakuenderai forward hapana makanyanyopusa kwemaipipu kutora nani kumbabha umu Hai munkwasha kwanai muri kuzvinzwa. Ndiri kumbonamata pa mind your own business. Zai kwamuri kuenda. Ah, in boys ndane times nambosvika pa den ndambonoona coolers na mchembere. Maybe severe kumsoro. Ah, mbuya Bobby. Kwa idzo bhutsu dzangu dzinongogara dzichikandwa panze ndatoomora ndakambopamba napo. munoziva kuti imba iyi yakauya nehondo here iyoyi nhai sekuru wabhobhi iyo hondo yamogara muchitaura hanti maiti yakarwiwa mune 3 years here imi 3 years ndabva kuyunivhesiti hamuteerere kana ndichitaura imimi pay attention ah nhai sekuru wabhobhi izvezvi matotanga kunyepa sandimi maiti makagumira standard 2 here imi handina kuti standard 2 ndaiti nini ndaiva munhu wemastandards saka saka zvestandard 2 ndo zvinoita kuti mukande bhudzi dzangu panzeri haiwawo idzo bhutsu dzenyu dzinenge mukoko wenhunzi idzi dzanga dzichinhuhwa zvisingaite ndatozozikanda panze dzaa dzichingoterwa nemagreen bomba ha kwaiwabuda panze ka uri kumboiteiko mumba imomo maunopedza gore rese uri imomo ah nhai sekuru wabobi ndiri kutsvaga makeup yangu newigi yangu handisi kumbozviona ini ha tekapu yaiko munhu akura kudai so hamukuri banikisi ha inonzi makeup iyi sekuru vabobi kweko kuzora kumbori nezera here nechida kuluka good work saka iyo makeup yacho wakamboiwana kupi handicharemembe ndichikutengera mawegini ah ndakaipiwa naro kadhi yakamunin'ina wamerisa uyu une uyo ndani hanzvadzi yacharisi mamuziva ka pambobigwa iko panapa nzara yakandirova kamuchembere hezvo naimwana wacharisi Chiko chiri kumeso. Mai wii, gaba rese refoundation kasi unoti shure here nhaiwe? Haa gaba ripi komuchembera isimendi tachikanya zvidhinha pasera. Haiwa, mm nyangwe ndikazi ndachembera. Iyo simendi yacho inobva ita kunge dhaga rekuhetkirivi kudai. Ikambani ipi koyoyo? uchitengeserwa majecha kwachigumbo ifoundation yangu iyi hamusi kuona kana lipstick iri pamuromo here zvabva zvatobuda pachena kuti hakuna mumwe ndiye chete haa pachikwadi chaipo chaipo ka pamberi pamwari sori muchembere pane ka emergency kakachingoitika zvema two minutes but tikapinda mungwavhiridzo netsvagiridzo ka haa ndokuroera iri kavhari ah nhai muzukuru ko chashata chii he unokumbiraka izvo zvichidzosera hako wigi yangu mangwana daenda kuchina kapa Ah, wapfana mageti oyudzi wekunwa mutoriro awo amuchembere ani nangu andirambe makeup ndakatora hangu asi wigi bvunzai kule Ah, nhai sekuru abhebhi mune shuwa shuwa kuti nguva isei manga makanyera muzvani zviri kuitika ha izvozvo zvi mungatori wigi yangu kunopa masmall house yenyu shuwa shuwa Ah, muchembere
saka mufunga kuti ichadzoka here wakatorohwa namadazi kunjuka topedzawo nguva zvenyu ha ndiri kuida brazilian yangu izvezvi
hapa ye baba muchari wa mari mukadzi wenyu ane ndebvu kauya hama zeu ndeusi kutoziva wakatosara vakadzi vane ndebvu masipesari vane rudo rafu haa shamwari ngatitombo nyara redu nyaya iyoyo remember tanga tichipromisa zvibhorani apa ini ndikuda kutonobora chipande daunoroora nemari yamoms yemukando eish pakaipa shama aiwo utori naniwo inzi ndiri pamahwani ini kutsatsi kwedu ndiri tirezara saka ndikufanira tonotora mari yese yese gumi ndororesa iyoyo ii hasa masi kuzoti magrosari handsatotora mari yemaofferings ah shamwari uchatimakisa nebroken english yako iyi hanzi maofferings anonzi maorphanage aiwo ndiwapinda matsena manje kako kayelo boni plus kakareba futi hawa sibatira kakareberera kakatsukirira haa wangu but kaya kemupira ngwarira wangu ndo kanokuudza kuti kari kuchurch service kachidhakwa kari kurudhaka stadium haa samori kaike bhura ndokakanyanya tobanosanda statement rekuti kanopedza masports ya wabva wandifungisa panyaya yekupedza masports pane vamwe vapfana futi vanopedza masports panyaya dzelobola idzodzi aiwa sikutaura vapfana payoutube iri vanoseva kwose veguka haa ukutaura zvemapopai ka iwe handioni mapopai ndakura kaini haa manzi ini ndakatosubscriba payoutube channel yavo kanzi tnt animations rinopedza masports